Исәнмесез! Татарстан 24 телеканалында Кукмара яңалыклары. Бүген мин, Алмаз Ярмиев, сезне атнаның мөһим вакыйгалары белән таныштырырмын. Киләсе минутларда төп темалар турында кыскача. Минем бурычым, илне саклау. Әйткән сүзендә тора инде ул. Шундый кеше инде ул. Ни өчен Павел Кузьмин контракт төзеп хезмәт итәргә киткән? Эшмәкәр һәм авыл көче белән. Күрше-тирә авылларга гына түгел, күрше-тирә районнарга да даны ирешсен. Ошбуҗи авылында әниләр чишмәсен ачу тантанасы узды. Гаилә тормышның бизәге. Любовью дорожить умейте, с годами дорожить вдвойне. Кукмарада гаилә учагы уты салынган капсуланы нинди район кабул итеп алды? Сөендерәсебез килде. Әзме күпме аларның күңелләрен күрәсе килү теләге. Зур Кукмарада хәрбиләр өчен махсус бәйрәм оештырылды. Сак булыгыз, балалар! Профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения. Кукмараның Нораткай лагерына куркынычсызлык лабораториясе килде. Әни, минем бар да яхшы. Мондый сүзләрне Елизавета Кузьмина көн саен диярлек улы Павелдан ишетә. Хәзер ул махсус хәрби операция зонасында. Узган ел контракт төзеп Ватанны сакларга киткән. Безнең төшерү командасы хәрбинең әнисе белән очрашты һәм Павелны ни өчен СВОга китәргә карар кылуы турында белде. Мама, у меня все хорошо инде. Ярар, мин шуңа бик тә риза инде. Бөтен кешенең дә балалары шулай булсыннар. Павел, якташыбыз Елизавета Кузьминаның улы. Хәзер ул контракт буенча махсус хәрби операция зонасында хезмәт итә. Әнисе көн саен улыннан яхшы хәбәрләр көтә. Баштарак сөйләшә дә алмаган чаклар булды инде. Тоцкидан киткәченнән башта сразу сөйләшеп булмады. Тоцкига барып кайттык үзе янына. Анда күреп кайттык. Кайвакытта смска яза дыр инде. Мама, у меня все хорошо. Павел Кузьмин гаиләдә өченче бала булып дөньяга килә. Өлкән абыйсы, хәрби хәрәкәтләр ветераны. Шуңа күрә хәрби тормыш аның өчен ят түгел. Махсус операция башланганнан бирле Павел үзенең иптәшләре өчен борчылган. Шул сәбәпле, ул контракт төзеп, дусларына ярдәм итәргә барырга карар кылган. Ир баланың бит инде ул үз-үзенең бурычлары бит инде. Ул армиядә булды инде. Иптәшләре күбесе инде шунда сугышка бардылар инде. Аннан да бервакытны йөрде-йөрде дә, мин, ди, барам, ди, контракт язып кайттым, дип әйтә. Елизавета Кузьмина билгеләп үткәнчә, гуманитар ярдәм һәм исемле посылкалар һәрвакыт аларның хуҗаларына вакытында җиткерелә. Контракт буенча хәрби хезмәт үтәргә теләүчеләр кирәкле мәгълүматны Бердәм 117 номеры буенча яки Дәүләт хезмәтләре порталындагы махсус вкладкада белә ала. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Туган җирнең туфрагы да җанга якын, дияләр халыкта. Ошбу җирдә гомер итүче Фәнис Хаматдинов та әлеге сүзләр белән тулысынча килешә. Быел аның көче белән бу авылда чишмә төзекләндерелеп ачылды. Хәзер биредә Әниләр чишмәсе бар. Тулырак киләсе язмада. Үзләренең тамырларын, үзләренең чыгышларын, илләре, ягъни авыллары өчен менә шуша иттереп җан фәрман кылып яшиләр. Күп кенә җирлекләрнең үзләренең мәрхәмәтле җанлы кешеләре була. Ошбуҗи авылында ул Фәнис Хәмәтдинов. Озак еллар дәвамында эшмәкәр булып эшли ул. Быел биредә аның көче белән Әниләр чишмәсе ачылды. Менә безне тудырган да, үстергән дә, безне тормыш юлына да чыгарып җибәргән безнең әни. Шуңар күрә инде бу Әниләр чишмәсе Флүрә чишмәсе дип атала. Фәнис Хәмәтдинов әлеге урынны төзекләндерүгә узган ел керешкән. Авылдашлары да бу изге эштән читтә калмаганнар. Кулыннан килгәнчә һәрберсе дә үз өлешен кертеп калдырырга тырышкан. Ошбу җылылар бу урынның бер ел элек ташландык хәлдә булуын искәрттеләр. Урын, безнең бу путем бер ташландык, бер путем дип әйтсәк тә була, бер иске утырадыр и, бер иске абзар утырадыр и. Менә шушы исәптән инде Аллаһының рәхмәте булсын, безнең Фәнис кардәш җәнә хәзрәт ди, менә моны болай эшләргә кирәк, давай чишмәләрне китерергә кирәк диеп, үзе тырышып, менә шулай итеп башлап йөрүче. Чишмә хәзер чыннан да сокланырлык, бар җирдә чәчәкләр. Утырып ял итәргә эскәмияләр дә куелган. Гаилә, туганнар белән җыелып, аралашып, тәмле салкын су эчәргә яхшы урын. Бик шулкадәр салкын чишмә, шулкадәр тәмле, менә эчкәч, теге тамакларны куырып ала торган. Андый чишмәләр хәзер бик юк та бит инде, теге килә-килә суынып бетәме шунда, ә бу шундый тәме дә икенче, дөрестән дә, әллә нинди тәмнәр килми, чиста, саф чишмә, авыл суы бу. Әниләр чишмәсе Фәнис Хамәтдиновның әнисе Флүрә ханым исеме белән аталды. Тантаналы ачылыштан соң мәчеттә Коръән укылды, ә кичен авыл халкына һәм кунакларга татар эстрадасы артистлары чыгыш ясады. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Гаилә ил терәге. Кукмара районында гаилә учагы уты салынган капсула Теләче районына тапшырылды. Әлеге акция Россиядә гаилә елы кысаларында уза. Чарага безнең ТШРУ командасы да килде. Только семейный человек может считать себя счастливым. Район ЗАГС бүлегендә Россия йөрәге гаилә учагы капсуласын тантаналы рәвештә Теләче районына тапшырдылар. Кукмарага әлеге капсула уналтынчы июль көнне кайткан, аңа кадәр ул Балтач районында булган. Целую неделю эта капсула семейным очагом сердца России. Капсула бер атна дәвамында районда яшәүчеләрнең йөрәкләрен җылытып торды. Без шул уңайдан төрле чаралар үткәрдек, юбилярларны хөрмәтләдек, тантаналы рәвештә сигез никах теркәдек. Бу гаиләләр башкаларга үрнәк булып яшәрләр дип ышанабыз. Гаилә уты салынган капсуланы Ыштырма Юмья авылыннан Рамазановлар гаиләсе тапшырды. Ир белән хатын бер урамда үсеп, бер мәктәптә укыганнар. Алар иңгә иң куеп, 50 ел бергә гомер итәләр. Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить.

Кашаповлар гаилә уты капсуласын кабул итеп алу мөмкинлеге аларга туры килүгә бик шат булуларын билгеләп үттеләр. Без инде боларга колак салырбыз, әле безнең яшисе дә яшисе, күрәселәре алда. Сезгә саулык-сәламәтлек, шушылай Тагын озын-озын еллар итеп, матур итеп, күркәм гаилә булып, без яшь гаиләләргә үрнәк булып, алга таба да очрашырга насыйп булсын. Россия йөрәге гаилә утын тапшыру акциясе Россиядә гаилә елы кысаларында уза. Исегезгә төшерәбез, Россия йөрәге гаилә учагын кабызу тантанасы егерме өченче гыйнварда Мәскәүдә Россия халыкара күргәзмә-форумы мәйданчыгында узды. Миләүшә Хаҗиева. Марат Сабирҗанов, Кукмара яңалыклары. Илне саклаучыларны беркайчан да онытмыйлар. Зур Кукмарада бу авылда яшәүчеләрнең һәм иганәчеләр уртак көче белән Чишмә бәйрәме үткәрелде. Кунаклар өчен концерт һәм төрле күңел ачулар оештырылды. Шулай ук хәрбиләрнең гаиләләренә һәм хәзер ялда булган солдатларга истәлекле бүләкләр тапшырылды.

Бүгенге көндә авылыбызда менә Украинада хезмәт итүче, махсус операциядә катнашучы җегетләребез отпускага кайттылар, ялга кайттылар. Менә инде аларның да күңелләрен күрәсебез килә. Инде алар әз генә булса да үзләренең шул авыр мохиттән аерылып китеп, менә бүгенге шушы авыл мохитенә, бәйрәм мохитенә э, кереп, әзрәк күңелләре алышынып китсен өчен дип тә эшләсебез килде. Резидә Кузьмина хәрбинең хатыны. Эдуард хәзер махсус хәрби операция зонасында. Әле күптән түгел генә туганнары янына ялга кайтып килгән. Кузьминнар гаиләсе Зур Кукмарада яшәмәсә дә, бу урын алар өчен туган җиргә әверелгән. Зур Кукмарага мин туган авылым шикелле йөгереп киләм. Мин монда күп еллар мәдәният өлкәсендә эшләдем, клубта эшләдем, биюергә өйрәтә идем. СВОда хезмәт итүче җегетләребезне шушылай итеп олылап, шушындый бәйрәм үткәрәләр икән. Рыбак позывнойлы хәрби бүгенге көндә туган ягында отпускада. Махсус хәрби операция зонасына ике ел элек киткән. Барлык солдатлар да күтәренке рух белән йөриләр, ди ул. Алар һәрвакыт алга барачаклар һәм Ватанны саклыячаклар. Ждите нас, и мы вернемся. Безне көтегез, без кайтырбыз. Сезнең ярдәм белән җиңү безнең якта булачак. Безнең бит ярдәм итүчеләр күп. Чишмә бәйрәме күпләр өчен гаиләләре һәм туганнары белән ял итү урынына әверелде. Биредә уеннар оештырылды. Теләгән һәркем кайнар чәй һәм коймак белән сыйлана алды. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Кукмарага Куркынычсызлык лабораториясе күчмә комплексы килде. Кызыл-сары төстәге автобус республика юллары аша үтә һәм балаларны юл йөрү кагыйдәләренә өйрәтә. Биредә балалар өчен нинди биремнәр һәм этаплар әзерләнгән, бу хакта киләсе сюжетта.

Әлеге чаралар бөтен җирдә үтә. Балалар бакчасыннан башланып, мәктәпкә кадәр дәвам ителә. Гомумән, барлык яшьтәге халык белән эшлибез. Лагерьларда актив эш алып барабыз. Июнь аенда алар бик күп булды. Быел Нараткай лагерына ял итәргә Татарстанның күп кенә районнарыннан балалар килгән. Алар өчен монда файдалы һәм шул ук вакытта кызыклы программа әзерләнгән. Куркынычсызлык лабораториясе кызгылт-сары төстәге автобусы да аларга кунакка килде. Автобус лаборатории безопасности и мобильный учебный. Куркынычсызлык лабораториясе мобиль укыту-белем бирү комплексы. Ул юл хәрәкәте куркынычсызлыгы буенча профилактик чаралар оештырырга һәм үткәрергә мөмкинлек бирә. Бу чара ябык биналарда да, ачык биналарда да уза ала. Куркынычсызлык лабораториясе өч ел элек бөтен Татарстан буйлап сәяхәт итә башлады. Бу вакыт эчендә чарада егерме меңнән артык бала катнашкан. Алар өчен берничә нокта әзерлиләр. Бу юл хәрәкәте кагыйдәсе темасына башваткычлар, Киләчәк шәһәре иҗади йөлеше, велосипедта һәм самокатта фигуралы йөрү. Когда я катаюсь на самокате, нужно соблюдать особые Мин самокатта йөргәндә махсус юл хәрәкәте кагыйдәләрен сакларга тырышам. Мәсәлән, юлны аркылыга чыкканда самокаттан төшәм, Як-ягыма карап, машина юклыгына инанып, җәяү барам. Чараны оештыручыларга Монзарас урта мәктәбенең яшь юл хәрәкәте инспекторлары да ярдәмгә килде. Аларның берсе, Данил Ильин. Ул инде өч ел дәвамында яшь юл хәрәкәте инспекторы булып тора. Мин инде нинди юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәргә кирәклеген аңлый башладым. Үзем белгәннәрне башкаларга да сөйләргә тырышам. Гаиләм белән бүлешәм, шулай ук дусларыма да сөйлим.